But you are the king. You are the king. Hello everybody, welcome to Naija Daughter TV. Na who dey there, na who dey zuzu, na who dey calavante. Hello my beautiful Nigeria, welcome to Naija Daughter TV. You guys know uh, I love to, you know, join the good side, not wear crowds. No, follow. I, I dislike it. May God have mercy on many of our youth. May God have mercy mercy on many people who see where crowd dey go, dem go dey run follow there. Naira Marley don finally come outside, Nero mockery, he don see Naira Marley interview him and Naira Marley try to bring some evidence when this guy shout out when many of our social media people just because of revenue. Can you some of us can we ever put ourself in people shoe what about this thing is happening to me or my English somebody close to me

who is accusing Naira Marley he kill he kpai Mohbad no be Mohbad una dey call am he kpai am I hope una hear say he say he go go Nigeria if they guarantee his safety he no know white people just carry this matter like say we should be very careful wetin you know say they no do do you no do another person and we should still pray may our good may our good

You guys no follow the right thing wey una suppose to dey you know, trend with o. But una go carry just to bring somebody down. I don't know why my country people, una like those things. Just to bring somebody down, you guys are chef, baba, mama inside. Those who people even look unto like say oh this person, the moment he speak, the moment she speak, oh people you know dey understand. Those are the people dey will start backing, backing. Dey will start you know talking Talking out of trap time of election the way this man talk come and see them they be like eh, chihuahua they will and those people they are graduates many of them they are learned people you see that's why I always say no be by go school this sense now gift from God you go school you go acquire knowledge go acquire knowledge but where is your wisdom where is your understanding to understand your fellow human being somebody who help somebody now they are not together if this guy is passing through is Naira Marley they call they will always call Naira Marley will try to put him thank God for recording thank God Naira Marley record some things now Nigeria angry youths lazy youths I call you guys lazy youths because what you don't want people to do you don't do anybody he said you guys should go with your you know yeye follower is it follower will bring his friend back

Big shame to all Nigerian musicians, big shame to you guys, it can be you tomorrow, you try to help somebody and the thing now turn against you, nobody come out to speak for you, it's a big shame to all the Nigerian musicians, no one come outside to defend this guy, to talk to Nigeria, all of una shut up, shun shun shun shun, who dey donate dey donate give the family, God bless you as you donate give the family, but when you guys see the truth, you guys should try, somebody Those kind of people like Naira Marley now do you think we are encourage him to help more people? Do you think the way we drag this guy if he even have the mind to help his people his family will say ah remember the one you help you see how come you see and there is a lot of Nigeria youth who need help who need help nobody is there to help them

but di majority one who ha who in fact who is spreading di lie Mohbak Naira Marley kpai am Naira Marley kpai am those are di pipu you guys will be rush follow may God have mercy on you guys my pipu I just say let me a lot dey o I will bring a lot when di time reach now this early morning I need to do something yes as I put my children for school take my and una hear say Naira Marley say he go go Nigeria if dem guarantee him safety Police still dey investigate but di main purpose me di main purpose of me doing dis video is if Naira Marley really have hand I hope una hear dia conversation conversation Naira Marley with di guy na im be di first one wey I play before Nero Mokrin interview Naira Marley na di two I just play together I hope you guys see am and police still dey investigate Naira Marley say if dem you know he no know why people dey vex for him I no need to repeat am una hear by una self Okay, police still dey investigate but for me why Naira Marley go dey after im life? Why Naira Marley wan kpai am? Somebody wey many children wey dem even no born for dis abroad or children wey dem carry from baby enter Europe, dia thinking dey different. Make I tell you guys de truth, dia thinking e dey different. E kpai Naira Marley something? E take Naira Marley life? Wait, why Naira Marley wan just kpai am? Abeg ee those chihuahua wey dey Instagram wey dey bark like um this thing na shame on you guys. My people give this video thumbs up bye bye. E don cast, last last Na everybody go chop breakfast. Shayo Nani Shayo Nani